Huwa ta' pjaċir għalija li għall-ewwel darba mindu nħtart mill-Parlament Malti fil-kariga ta' President tar-Repubblika, qed iwasslilkom dan il-messaġġ tradizzjonali ta' żmien il-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Ninsabu fuq l-għatba tas-Sena l-Ġdida, żmien li normalment inħarsu lura lejn il-wegħdiet l-għamilna lilna nfusna u nqabblu ma' dak li wettaqna, żmien li nirriflettu fuq ir-rebħiet u t-telfiet Il-ferħ u d-diżappunti, it-tlugħ u n-nżul tal-ħajja kif għexnihom f'dan l-aħħar xhur? Żmien li nirriflettu għax irridu li l-futur tagħna jkun aħjar mill-passat tagħna u li t-tama tagħna tissarraf f'azzjoni. Irridu nagħmlu dan kollu, fil-limiti tal-umanità tagħna b'sens ta' umiltà, b'sens ta' onestà, b'sens ta' rispett, b'sens ta' responsabilità u b'kuraġġ u mingħajr biża'. Din is-sena l-Ewropa partikularment fakkret il-mitt anniversarju mill-bidu tal-Gwerra l-Kbira, dik il-gwerra li kellha ttemm il-gwerer, suppost. Sfortunatament intilfu miljuni kbar ta' ħajjiet li ġew issagrifikati minħabba l-ambizzjonijiet tal-ftit. Mitt sena wara dil-gwerra qerrieda u 25 sena mill-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin, anniversarju ieħor li fakkarna din is-sena, għad hawn min jaħseb u jinsisti li l-gwerer u l-ħitan huma għażliet vijabbli. Fis-sena 2014, minkejja t-tagħrif u l-għerf miġmugħ mill-ġrajjiet qattiela tal-aħħar mitt sena, Il-bniedem kompla jattakka l-ħajja, iġarraf is-simboli kulturali u l-memorji kollettivi ta' komunitajiet imxennqa għad-dritt tal-paċi. Rajna tul din is-sena mill-Gaża għas-Sirja, mill-Iraq għall-Afganistan, mill-Pakistan għal-Libja, mill-Ukraina għan-Niġerja, Xeni tal-waħx, għadajjar ta' demm, biċċeriji sħaħ umani li jwerwru u jnikktu lil kull min għandu għal qalbu l-ħajja u d-dinjità umana. Quddiem dawn ir-realtajiet tal-lum, il-protokoll tas-silenzju huwa immorali. Għaldaqstant, Nikkundanna mingħajr ebda riżervi t-tattiċi politiċi. Nikkundanna kull attakk fuq il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nikkundanna l-vjolenza fid-djar, il-vjolenza permezz tad-dinja virtwali, il-vjolenza fit-toroq ta' komunitajiet u popli sħaħ maħsudin bix-xeni riċenti ta' massakru ta' tfal f'istituzzjoni edukattiva fil-Pakistan, imniktin bl-ħtif ta' żgħażagħ fil-Messiku u ta' bniet fin-Niġerja, nappella biex l-2015 tkun is-sena fejn bħala poplu li jgħożż is-sliem inkomplu nirrakkontaw lil uliedna, lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna l-istejjer ta' fejn il-bniedem falla meta poġġa l-vjolenza qabel il-ħniena u r-raġuni. Għalhekk inħeġġiġkom biex fis-sena li se tibda, ilkoll kif tistgħu tkomplu taħdmu biex il-politika bla etika u l-militariżmu qerriedi u vjolenza oħra jitrażżnu. Il-vjolenza ma tagħmilx distinzjoni bejn klassi soċjali, kulur tal-ġilda, sess, sesswalità, età, reliġjon, abbiltà jew nazzjon. Ma' ħajjet il-bniedem ma nistgħux inqabblu fejn jaqbel. Għalhekk dak li ma rridux li jiġri lilna ma nistgħu qatt inkunu differenti għax jiġri l-ħadd ieħor. Ħuti Maltin u Għawdxin, ejjew naħdmu biex nagħmlu minn Malta mudell ta' għaqda u paċi. Ejjew nagħmlu minn Malta belt kapitali fil-Mediterran għal paċi. Sadattant, fl-2014, il-ħelu u l-mort tal-ħajja kif mgħejxa lokalment baqgħu magħna. Iżda minn lat pożittiv dan l-aħħar 12-il xahar innotajt b'sodisfazzjon li ż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti ħadmu għalenija bi ftit għarfien minn media fuq diversi liġijiet li tejbu il-ħajja ta' kategoriji u saffi differenti tal-poplu Malti u Għawdxi. Bi pjaċir innutajt soċjetà ċivili dinamika, kritika u attiva f'diversi nħawi tal-paesaġġ dejjem jinbidel tas-soċjetà Maltija. Pajjiżna esperjenza aktar tisħiħ fil-kamp tad-drittijiet ċivili, l-ekonomija kompliet tkattar il-ġid, u l-firxa ta' servizzi soċjali, skemi, trakkis u għajniniet finanzjarji ħaffew it-toqol tal-ħajja ta' eluf ta' ċittadini Maltin u tminnhom fir-riskju jekk mhux taħt il-linja tal-faqar. Xogħol tajjeb li fl-2015 jinħtieġ li nkomplu nsaħħuh. L-erba anniversarju mbagħad li pajjiżna ċċelebra tul l-2014 servew biex il-koll nirriflettu dwar il-ġrajiet li sawruna. Riflessjoni li nittama li jenitna narfu l-fatt li memx preżent minar passat li l-mixja storika hija wirt kollettiv li l-istudju korrett tal-passat huwa indispensabbli għall-maturazzjoni ta' poplu f'kuntest demokratiku u li kull aspett tal-passat jeħtieġ ikun analizzat b'mod matur u kumpless. L-2015 trid tkun is-sena imbagħad ta' tkomplija ta' din l-analiżi u ta' aktar talim tal-istorja. L-2014 ma kienx nieqsa mill-morru ukoll. Numru ta' istituzzjonijiet pajjiżna għadhom iridu jirbħu l-fiduċja sħiħa tal-poplu tagħna. Ejjew nagħmlu s-sena 2015 is-sena tal-irkupru tal-prestiġju tal-istituzzjonijiet Mingħajr dan l-irkupru, l-istituzzjonijiet ma jistgħux igawdu l-fiduċja tal-poplu. L-azzjoni f'dan il-kamp għandha tkun immedjata. Hawnhekk ir-responsabilità hija kollettiva, tal-ħaddiema, ċivili u bl-uniformi daqskemm hi tas-superjuri tagħhom u tal-politiċi. Imbagħad b'sodisfazzjon ninnota l-pubblikazzjoni riċenti tal-Politika Strateġika Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Irridu niżguraw li l-2015 tkun is-sena fejn din il-ġlieda tissokta b'mod urġenti u b'mod interdixxiplinarju u interministerjali. L-aqwa mod kif nistgħu nindirizzaw il-faqar huwa bix-xogħol soċjali fil-komunità, viċin it-tbatijiet u l-gwaj tan-nies. B'hekk biss, l-ewwel nett nistgħu naraw b'għajnejna li n-nies ma jagħżlux li jgħixu fil-faqar jew l-esklużjoni soċjali, u fit-tieni nett, li l-komunità meta apprezzata u mwieżna b'imħabba, b'impenn u b'kompetenza għandha r-riżorsi biex toħroġ mit-tiġrib tagħha. Dawk li huma nieqsa minn l-affarijiet bażiċi tal-ħajja u nuqqasijiet oħra mhumiex kategorija waħda. Uħud minnhom qed ibatu minħabba raġunijiet ta' saħħa fiżika jew mentali jew minħabba ċirkustanzi oħra drammatiċi u għaldaqstant ma jistgħux jaħdmu. Għalhekk nappella biex noqogħdu attenti meta norbtu inizjattivi ġodda ta' għajnuna soċjali ma' xogħol biss. Din il-formola mhux dejjem taħdem u tista' tfaqqar aktar milli tillibera. Imbagħad fil-qasam edukattiv, fl-2015 irridu nagħtu lil uliedna sistema edukattiva aktar rilevanti li tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadinanza demokratika daqskemm taqdi l-esiġenzi tal-ekonomija. Jien li ġejja minn familja ta' għalliema, nifhem sew it-tiġrib tal-edukaturi. Għalhekk minn qalbi insellem lill-għalliema u l-mexxejja edukattivi. Nirringrazzjahom tax-xogħol li qegħdin jagħmlu b'risq uliedna u nitlobkom tkomplu tgħallmuh b'impenn, b'imħabba u b'sens ta' ġustizzja soċjali. Nirringrazzja lill-awtoritajiet edukattivi u nitlobkom biex tkomplu timpenjaw ruħkom ħalli titjieb l-esperjenza edukattiva bit-tama li l-edukazzjoni tkompli tikkontribwixxi għal mobbiltà soċjali u l-iżvilupp ekonomiku. Sadattant l-ambjent huwa il-pulmun ta' pajjiżna. U fl-2015 irridu nkomplu nipperswadu lil xulxin li meta nfaqru l-ambjent inkunu qed immardu l-poplu. Jekk mhux se noqogħdu attenti, se nħallsu prezz qares ħafna għall-azzjonijiet tagħna f'dal-qasam. Żgur li ma nistgħux inkomplu niggravaw is-sitwazzjoni. Irrid infakkar lill-awtoritajiet f'dal-qasam li d-deċiżjonijiet dwar l-ambjent huma deċiżjonijiet etiċi qabel m'huma tekniċi jew legalistiċi. Kull settur li jmiss mal-ambjent tagħna irid jagħmel eżami tal-kuxjenza dwar imġibtu f'dan il-qasam bit-tama li l-kelma sostenibbli ma tibqax kelma fierħa, iżda tkun tassew il-linja gwida tal-operat ta' pajjiżna. Imbagħad nixtieq nara aktar għaqda bejnietna. fi ħdan il-familji tagħna, fil-komunitajiet tagħna u f'pajjiżna. Nixtieq nara aktar diskussjoni u possibilment aktar ftehim bejn il-politiċi tagħna fejn jitlu oqsma li joqtu tant mill-qrib il-ħajja tan-nies. Kif sostnejt mill-ewwel ġurnata tal-presidenza tiegħi, huwa meta ninaqdu li nistgħu nifmu wieħed lil ieħor, li nistgħu nadru l-xulxin, li nkunu ta' spalla l-xulxin fil-momenti diffiċli tal-ħajja. Dakinhar sostnejt ukoll li rrid inkun qrib ħutna Maltin u Għawdxin li jinsabu l bogħod minn xtutna u dan għaliex Malta tibqa' timmissjhom, tibqa' għandha bżonnhom. Għeżież ħuti Maltin u Għawdxin emigranti, intkom tibqgħu marbutin ma' qalbna. Intkom tistgħu tagħtu viżibilità mill-aqwa lil pajjiżna. Dan il-pajjiż żgħir f'post mill-aktar strateġiku fid-dinja. Aħna kburin ħafna bikom għaliex kull fejn mortu xerridtu l-fama tagħna bħala poplu ħawtiel u bieżel, bħala poplu li jħobb il-paċi, bħala poplu li huwa kburi bl-identità u l-valuri tiegħu. Jien il-President tagħkom ukoll, għax Malta tagħna hija pajjiżkom ukoll. Komplu ħobbu lil Malta, kellmu lil uliedkom fuq pajjiżna. Għenuhom isiru jafuha għax aħna nħobbuhom ukoll bħala parti minn ġensna. Irridu naħdmu biex inpoġġu fuq quddiem il-virtù u l-valur tal-imħabba, t'aħwa Maltin u Għawdxin, biex permezz t'hekk jibqgħu jiddominaw ir-rispett, it-tolleranza u d-dinjità. L-għaqda tfisser ukoll solidarjetà ma' min hu vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, ħalli kulħadd ikun jista' jgħix b'dinjità. Jekk fl-2014 qotorna f'xi oqsma, b'wiċċi minn quddiem imma ngħid li l-ġenerożità u s-solidarjetà tal-poplu Malti u Għawdxi baqgħu b'saħħithom. Dil-ġenerożità jien ġarrabtha mill-qrib permezz tal-attivitajiet marbutin mal-Malta Community Chest Fund. Rajt xmara ta' nies li trid tagħti ħinha, sakkitha, għerfitha u flusha b'risq ħutna Maltin u Għawdxin fil-bżonn. Hawn nappella li nkomplu nkunu ġenerużi. F'dan iż-żmien tant sabiħ, niftakru f'dawk fostna li għaddejjin minn mard serju, dawk li qed jirċievu kura speċjalizzata, kemm hawn Malta kif ukoll dawk li jingħataw kura barra minn Malta, u dawk nistgħu nsalvawlhom ħajjithom. Grazzi minn qalbi, f'isem dawk kollha li ser jibbenefikaw mill-ġenerożità tagħkom. Ħuti Maltin u Għawdxin, filwaqt li nawguralkom mill-tieni faqda sħiħa bejnietna u sena ġdida mimlija saħħa, ris, paċi u għena, irrid nirringrazzjakom minn qalbi tal-li għallimtuni bl-esperjenzi tagħkom tul dawn ix-xhur lilni fil-Presidenza.